Abagosimu mcp last time nabo twarenge igaa Humphreys Hill House ne genealogist Mister Nyandika tokanyora togo share ehistory ya Richard Onyonka na ise. Bono rero naye namoretire igaa tokwane ekiongozi ekemo gia Gusii kera omonto abereka gokwana amatuko amange. Clive Gisairo engoko most of you know him buna engoko. Omongwana oyio nere omjumbe o Kitutu Masaba. Lakini ng'a agacha for the first time Akaboria chikura nende akaira. Inyora ngaki totoma ase abange atwarete a lot of so many aspirants baboreti gwetani kabere batari konyora ere agacha rimo akabua bono rero tiri to understand ng'a ning'o Clive Gisairo Engoko. Ndugu yane mbuya muno sana osokere chingaki chiago gose ogocha moku at times goshare naintwe amang'ana togo request ase ogwancha mbuya muno sana. Yeah. Buna nagotebie ritera ne Nyarika Johnson. Igo nkoroki totoma ase aba constituency. Yes. Naki ndateba amang'ana e chikura, inche ndoche ng'a ogoparticipate kwane ogwachagete 1979, ekero tware gopikia mm amasakaro korwa enchera, twareta kae baria bare kobori chikura around 1979, nabo ng'inyurete gekogera ngaki naende tari kura nare goaka, lakini ngaki nabo nde esukuru, chikura echiaye ngokora ribu buya, abanto bare gocha echiro. Naende kura nchianga koborua ase amatanga, engaki tware gokina, amatanga nase asikire, mware gokwana siasa nonye, siasa mware gocha echiro, mwakwana, mwateba oria mbuya, naende inyore ng'a ekero ochi kura chiabete omonto oria orenge gokwaneka iga orare koroche ochi engwenyi. Lakini omonto gete agachia gokwana egento gete ng'aki ng'a. Esimba ekoriera igoro. Abanto bagateba ng'a esimba esoro sana, etochi erime, etaai emoreke. Abwo yakaira chikura echio. So chikura chia nineteen eighty eight, chia getumo chiaino gatato. chikura echio chia nineteen eighty eight, mara chikura echio chia nineteen eighty three, echia abanto bakoba nineteen eighty four. Lakini ase eng'encho ekuu yagetwe nineteen eighty two, president akanacha one full year. Chikorwa chigaakwa 1983, erochi chiaye 79 chiaba ntoba goakwa 84 lakini chigaakwa 1983. Echi chia 1988 ekero chiagetwe, chiagetwe omonto onya o gatato, ebabwate chikorwa chia gokumura orongo, mogotenena ebicha omonto abe komotwaria, mwatenena korwa magega.

Egakeigwa eyabwatete choogo yonsi kiong'anya eye, egatirimboka mpaka igege, ekagenda mpaka Riatwenya, iga Iga ng'itutu masabe yare. iga ere Kitutu East, eye this part of Kitutu East because abanto bare bagoka choogo engima ere goka Kitutu Masaba. Togende mpaka igege maate, aria egesa kia ekiogaro moino, aria ensemo eye yare goaka Kitutu East. Ogende mpaka Maate, mwamosioma yonsi pi yabekire Kitutu East, lakini bono baria ba ekero 1988, omonto orenge chairman of boundaries are korokwa James Amoya, ekero baikaransete, bagacha komenta chiconstituency korwa saba chiika ikomi. Ogetutu ekanachwa yakitutu ekarokwa erita ring'aa korwa kitutu masaba eria ekarokwa kitutu chache ekaba ensemo eye eh bono. 1988 it is the first time twanyorete omochumbe kitutu masaba Eye mbu bono okorokwa kitutu masaba naki togoteba ng'a omonto omotang'ani koba omotunge okitutu masaba iga arokorokwa Hastings Henry Hastings momanyi bw'otieno. Yes, oyo nomonto osomete amang'ana accounts, naende orenge accountant ya Kenya National Examinations Council. Aboretie omopira, akaira chikura, bare komoroka ng'a nyakieni kia moiseke. So ekero chikura echio 1982, egatoka intwe twareta Multi Party Kenya, omonto oirire chikura echio nanyona. Ekero eke 1997, naende nanyona akaegwa chikura echio eria kabere. Ekero eke 2002, omonto oirire chikura echio agerwa kwaya. Samson okioma, korwa tutu egacha gokeng'agigwa getutu, igo okoegurwa mo, naende ogotoka kwaraboririe ake. So omwaka o nineteen. Ng'a tori gocha igo kwaboria na koira kwaraboririe. Bono gochakera tutu, ekero anyora narwa obogambi, bagateba ng'a ogoika chimbusuro chire aba inye, eyemo egunchera chinyoni chiria, eyende. egwe egetare igoro y'ome, eyende esoe amagwe ime y'ame, yaani esoe emigwe, lakini ya kane yamana kwama buya. Bono ekero ya kane in two thousand and seven, nario Walter oboreti ria kane airete. Ekero ega two thousand And thirteen riroba riaurete mara gatano na ria- Eriamerete. na riamerete ria gatano Ehe. na ekero yaika 2017 na ria ria kane yarenge ya Shadrack Mose nere akaira ng'a ria kane lakini bono togokwana ng'a oyo gisegere ere Aratiga. Igo bonsi pi konya babora boriri. Eh, ka- abande bono Igo- otioma nkabere aborete Ehe. iga aborete 97 tanyora lakini akanyora two otu. Two otu omanyete obwate nyachae are koba ore kura ase president. So omonto obwate ekaramu gose forty people igo are goeta rioka. Ekero chikura echi chiachi gocha chia two ta twenty twenty two igo egetutu abanto baria bare koboria onde taiyo konya oboririkane igo eform ire egasareka. Wait karatige karatige yono igo.

chionsi, omonto obete assistant minister na ombese, naende omonto obete ekero kia igoro mono ase ebunge nyambati, obete vice chairman ya parliamentary service commission, naende nere okwanete mono bunge mara two hundred and fifty six during his time, abo bonsi iga bono, so nyambati is not a simple guy, no you can't because nonye ne chirami echi tobwatete main ones eye korwa kwende kemera.

From the University of Nairobi. So Ndo- ndo- the branding. Nto- ntwagenda branding Yes. gisera bono ochire in 2022 Yes. okobori obojumbe esaiko ekabuneka Ekaboneka bono ndete ikonyo buriria kane. Igonde bwensi na bari kwera. onde bwensi nabare Eh, remember nonyo buriti tare ngasi ya ng'asi. Monto renge te youngest koira chikura. Bogetutu yabo 10 members of parliament babere ababunge babo getutu. Lakini the youngest to be elected

Abwo nabwo batato babete youths, lakini majority of these people abare koba elected above 35, nonya Ngiserubio iko I think abete elected at 38. Yeah. Togenderere bono, ninki kiagerete Gisaira ere asoa rende akabua other than, other than the cycle? Gisaira oyo nakorete course ya petroleum apart from by bicom, he was selling something called amafuta, so na nachete ne brand yaye, agacha nogotera abwo are ko. Kware kogokia abanto ore korwa igoro kw'engoko, engoko yabuga kwe, kwe, kwee, ninki ekorangeria ebichuchu biaye biaminyoka gocha aa. Bono ezidiye ne enkong'u ere ne enyinge ere eketutu masaba kobua yaani constituency gose engima so eka otere gokamua it rahisi. Naende tari oria oka narekwane, narekanete kabwate oboremu boria ba- banto babo egitutu, mbare gokoera ekio tonya tore gokwana na endumo. Bono endumo eria nkomokonya ere, omanyete ekero ore not mogirango, goika okwane soft, lakini na egitutu goika obe omonto ogwaki endumo, okwana kwaye gwekora. So banto bagotaka omonto ogokwana buna chirochio chianyora na omosete, mpaka bono. Chirochio chianyora na omosete. Eye bono. So kisairo eki ne kiagera takabua. Yaani to the ng'a it was like a new thing e trend eria yarenge omonto kani ng'a oburikana akabora bono evacuum egatoka lakini bieka ne packaged goetera eh, ogotera Marketing kwaye yaye na ogotera na understand. okomera abanto na koba nkoba nte esukari ebinto buna ebio ebi nabio bono abanto banarire abarende engaki ya nyanyona tari korwa na esiringi. no, oborie esiringi yao okorama naende oira. Agotebia ng'a ribaki eri ng'ai kwaroa, abanto ba ogetutu mbari gosaba besa, abanto ba ne abayabo aba ogetutu mbari gosaba besa, so ere throughout his life tari korwa. Isayoro na omonyaikoma. Naende abanto bakorokwa abanyaikoma. Omanyete, ntobwate abagetutu original, na abagetutu baria bakorokwa banyakundi. Ere iga aro omogetutu original korwa bonyaikoma, abanyaikoma mboe chiomba chiabo ibere. Ntobwate abaikoma bare moitegenyi, na abanyaikoma bare mwa mwamoro. Eeh, ere iga are moitegenyi. So whichever, konye bairire egeka batana koba. Banya koira, banya koira, naende nere obogetie break, nere omota, omonyaikoma omotang'ani, koira obobunge bwa getutu, ya rogoro na ya maate. Naende getutu masaba yaye ebwate ababunge over ten, lakini getutu chiaye chimbara ete and five, ase eng'encho ai onde abete omobunge emiaka emenge, Emiaka emenge. ye chimiango enye, lakini mono mono, onyo onyo onyonga korwa nineteen sixty nine mpaka ninety six. So barabwo toigwe kobara abange, nonye mbwa ba Simba nigo boka babeire, Manoti na oyo ore ororo, na Obure, na oyonde okorokwa Kinanga, orenge okorokwa Enkarange. Abwo no bono anchire chibabwate abakera ekiagera mbugwe totwe na eritang'ani, abanto baborire obobunge. In fact two thousand and seven, abanto baborete obobunge. abarenge 33 including Yoango. Mayango Evans. Yes. Abarenge abange- abanto 33. Igo ng'a ekwende ine ere ororo. Naende op- eh, edamu ya upinzani ingomachire koba mono ine Bogetutu Masaba. Bono ninki kiagerete Bogetutu bonyekoma Ase sigisa eraruete, etare konyora obogambi mbabwate candidates gose ninki. Advantage bono anyorete ne ring'ana rinde abanto bage geswa bakonye mbana konyara omobunge korwa independence bakerwa bakamoa chikura banye koma mbare bake naende mbare keroka mbare kera ase mbaspread bagotara bare amo na abanto bagokora koma mosioma so mbana ba mberuete ng'a betugutanete ng'a ntwane koira abanto bagokora koba egitutu original na abanto bagokora koba abanyamondo. abambaba, abaekona, ababuria, abataranda, abanto bakuru kwaboguchia. Aba- abanyekoma. Yes, abanyekoma nabo n'original. Echi nigo bono echi nabwate okoroka chire original chia omogitutu na omoochi. Na omoochi. Eeh bono. Bono inche nomonyekoma omanyete. Eeh bono, ekero ore omonyekoma, bono it means bono this is time, echance yatogete.

Alliance high school, bono obo ekero kobwate history babo nabo ogoyete babo nabo bachete through alliance naende bakaba ababunge ba getoto. Yes, lakini oyo akorete marketing onye oyio akorete English, history and political science korwa Makerere University, yes. Lakini arenge fire brand naende nabo achiete into history ng'a mpaka bono nabwate ng'a inche nkorwa bwanyono because. Nere osireti gento buna chiefs act through IPPG 1997 yes bakamana goteba ng'a kere party eproduce omonto ogotenena chikura ba ere akabeka abanto babere oyomo okorwa Ford people Ford Kenya oyio orenge abu yabu ya na Mageto mwabo orenge korwa social congress so nabwate ese yeah he left a mark ye kegora nero bikore kokora research ase ababunge bonsi ba Kenya naye anchete koba ase library. Iga bagetose nabang'aini tore. Korende buna bono we are going to tell you ng'a gose korigereria to the through the history ya ICC chiroye chiagambete ekesi barenge batato they have a relationship to one ward ya gesima ekorwa ng'a gesima ward. Evans semonari nkare arwete na omoigwa one are aria okorokwa geto geresomu ng'ina narwete bongati aria baria nabo bangete kina keria Hague these are people who have origins from.

Onyonge asimegete as a minister, the father now, yes, omote nare asimegete bwa omoario, omwaka oyio 1996, nocha oyorore. Bono I think Kisere we want to say is in the committee ya education naende nare ase committee ya CDF. Lakini onyore ng'a Nyambati nabo achiete into nkuma gochange parliament, omanyete parliament eria enchera edesigned, eri Nyambati oyo oyechencheti. Yes it was not like that before he was the chairman ekero bakoroa ase mpaka etano eria barosie acha gosave ababunge bare. Ngong'anche rore ndigi nyambati ya look for more ete iga. Ase egonda it will be interesting ababunge aba bonsi ase eng'encho majority muna nigo bare bakwane about yabo getoto. Aba gusii baminto buna genealogies yantebire igaa I'll bring first of all Gisairo.

Naende you can also see baria barenge engaki eri they were getting leadership when they were youths. Mbuya mono sana ase okoira chingaki chiaino kore ebipindi togokora aka Mokoa Times. I'll keep on bringing stories of this kind tomanye ngai twarure, ngai torochie. Mbuya mono sana, Nyasae abasesenie.